Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dzia míadzi haleluya na Aƒetɔ la. ŋuti ya míakɔ míaƒe gbewo adzi aleluya na Aƒetɔ la. Ŋuti ya míakɔ míaƒe gbewo agblɔ na Mawu be haleluya le Mawu etɔ la, Mawu vi la kple gbɔgbɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Etsi tre vavã abe ale si wogblɔe ne. Yesu Kristo, etsi tre. etsi tre magaku wo kovi kawo ŋusẽ le etsi tre haleluya yesu kristo etsi tre etsi tre

Mele ame gbagbe la dzim le kukuawo dome. Yesu fɔ, Yesu tsi tre abe ale si wogblɔe da ɖi ene. Eva me tutu le nye kple wò ƒe agbe me be Aƒetɔ Yesu Kristo. Eya me tsɔ eƒe agbe ɖo anyi. Eya me ke kɔ eƒe agbe na ɖe nye kple wò ta. Amee le fi ɖa. Wodro eƒe atsitsoga, woƒoe le te. Tsitsoga kpete su te ɖe anyi. Woƒoe, wòku, woɖii eye wòfɔ le ŋkeke sia dzi. Aƒetɔ ma edze na bubu eye edze na dodoɖedzi eye edze na kafukafu. Yata papa Yesu bia kafo tɔxɛ. Alabe eɖu tsi efo nyateƒe. Efo tso tsieƒe. Tsieƒe mekpɔ ŋusẽ ɖe dzi o. Eɖu tsieƒe dzi. Yata le ŋuti bia kɔ dodo ɖe dzi. Nye aleluya hawo tsi nɔ le ŋuti be vava eɖu ku kple agbe dzi. Le ŋuti ame si ke fo tso yɔdo la me. Wobe aleke míele ame gbagbe la dzim le kukua dome. Ŋdi ame dzi magblɔ nɔ be wole wo dzim le kukua dome gakea mele kukua dome. Wole wo dzim le dɔnɔwo dome gake mele dɔnɔwo me o. Wole wo dzim le vimadzilawo gbɔ gake womekpɔ le teƒe ma o. Wole wo dzim Le gbegblẽƒe, gake mele gbegblẽƒe me o. Wole wo dzim le do ma me, gake mele doa me o. Wole wo dzim le legba ma te, gake mele legba la te o. Wole wo dzim le kɔ̃ ma dzi, gake mele kɔ̃a dzi o. Wole wo dzim le ʋu ƒe afɔku ma me, gake mele ʋu ƒe afɔku ma me o. Wole wo dzim le anyitseƒe gake mele anyitseƒe me. Metsi magblɔ nɔ le ŋutia be dala Yesu ma yi ke tsitre na wa ena be agbe suasue o ena be nukunu suasue o ena be katutu suasue o ena be ablɔɖe suasue o ewɔ yewo de ga ekpɔ ga ɖeɖe. Wame le dɔ lém ekpɔ katsitsi. Wame yiwo bla ekpɔ katsitsi. Wame tsi abadzi efɔ tso wɔ abadzi. Medzi ma gblɔ nɔ be le ŋdi. Tsitre tsitsi ƒe ayama le ƒoƒom le wɔ agbe me. Eye nu yiwo katã gblẽ la efɔ wo dzo ɖa le wɔ agbe me. Enu yiwo katã li kɔ ɖia eho wo ɖa. Atsi me woda wo ɖe eho ke na tsi wo. Ŋdi agaɖeɖe vana o. Ŋdi adɔyɔyɔe vana o. Ŋutia ka tutue va nɔ Yesu ƒe ka tutu sia hã, Yesu ƒe fɔfɔ sia hã, Yesu ƒe dɔyɔyɔ sia hã netsɔ amenuveve geɖe na wò la, mebe agbegbɔgbɔ ge ɖe mɔ la, dziƒo ƒe ŋusẽ tu ka wò la, mebe anyigba ʋuʋu la, eye yɔdoa ʋu la, mebe woɖe kpe ɖa le ŋutiwò la, ekpea gera le wò agbe me la ekpe yi ke xe mɔ na wòa mebe tsitretsitsi ƒe aya sesẽ me eɖe kpea ɖa le yesu kristo ƒe ŋkɔ me dɔléle ƒe kpewo ɖe ɖa la vevesese ƒe kpewo ɖe ɖa la hiãkame ƒe kpewo ɖe ɖa la aleke miadzi ame gbagbe la le ame kukuwo dome medzi magblɔ be aya sesẽ maƒo le wò aƒe me eyiwo katã nye vɔ̃ tsitretsitsi ƒe aya ekplɔ evɔ̃ ɖe sia ɖe ekplɔ nu madzetsi ɖe sia ɖe ekplɔ vevesese ɖe sia ɖe ekplɔ nuwo ɖa la yɔdo tsi ƒuƒlu la mebe fiwo ɖi wo ɖoa tsitretsitsi ƒe aya ƒu eye ne do go tso yɔdo ma me la eɖu dzi abe yesu kristo ene la ebe kpɔ ɖa míeku kple kristo ha woɖi mí kple kristo eye míefɔ kple kristo memagblɔ be efɔ la efɔ kple kristo efɔ kple ɖela yesu kristo ha eyata le ŋdzi ha agbe ne suasi o ha mebe agbe na suasi o ha elabe efɔ tso yɔdo la me etsia ƒe ma megakpɔ se ɖe woagbe dzi o ha si woda ɖo dzokatɔ gbɔ megakpɔ so agbe nye tɔwo ha

Tsitretsitsi sia nègawɔ na wò lãme yeye. Tsitretsitsi sia edo ɖa le vevesese gã ma me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Emawu etɔ la vi la egbɔ ko la ƒe ŋkɔ me. Amen.